etmek we mähbet etmek görüzini. Zenanasynyň adyna maşyn etjek, ýa öý etjek, ýa ýer berjek, ýa tükän berjek. Eý jemagatlar ak hakyly aýdaýyn, şy hakyly tamam umuman erkek we aýal logallara aýdýar. Şo maşyn, şo dükän, şo ýer, şo ýurt, şo maly, Şoň adyna bir wagt et, ertir gahar edakany zindigiňden çykyp gidip şo zady alyp gitse ýykylyp oturmajak bolsaň. Gaýta aýdaýyn. Şo ýer, şo öý, şo tükan, şo ekerançylyk, şol ulukan mülki şoň adyna et. Omo ogryn çäçikden indi adyna boldy-da indi. Om bir ýalandan bahana bilen urşup gidakana. Seň malyňda syfyryp alyp gidipdi, ýerde oturtmajak bolsa et. Ki bir neçe adamlar pakyrla gowy gören bolup şeýtdiler, o-da mülki alyp gitdi, o-ham ýöne ýeriň üstünde, boşja ýeriň, kilimsiz ýeriň üstünde oturadylar pakyrla. Palan boýdaşym şeýle bolupdyr, palan ýerde doganyma şeýle zat beripdir, palany palan zada şeýle zat beripdir, sen meni gowy görmeýäňmi, sen baýat maňa bermeli bir zat. Wezipä-ňä däl, Hudaýa emr etmändir. Mähebbet, mähebbet mäsuliýet mykdaryňça etseň, iki dünýe ýüzüň akdyr. Mäsuliýet mykdary näme? Kyýamat ýakaň tutuljak mykdar ýagşylyk et, hem är, hem heleý. Iki dünýesi abatdyr. Kän zenana erkekler bu gürrüňi eşitse kyn görerler. Emme hak gürrüň, safy sadyk gürrüň, dopby dogruja gürrüň, zendigileri dogrulaýan gürrüňdä. Bu mahal kyn görýänlere-de bolsa, indiki önüp ösenlere menden ýadygärlik hakyl bolsun. Din üçin, iman üçin şu musulmanlara ýüregimiz ýanmadan çürimde bolsa, men açyk aýdýan şu uly milletiň içinde älem jahana eşitdirenede Hudaý jenneti firdewüs bersin. Beriş her näme berseň ber. Şony alyp gidende eý beýder diýmeýärdim diýip çöke düşüp oturmajak bolsaň ber. Ýagny, sadaja aýdaýyn, kişi Liwany ber, şuny ertir alyp gider diýip-le pikirinde boldy. Şonuň gitýä elimden diýde ber-de. Bu gideni bilen muşkil ýok ki diýip ber. Sonam ýüregiň ýanyp çykda külümsiz ýerde oturmaly bolaňa. Muny aýdaýyn, şon ak hakyl bolsun, din gürrüň bolsun, açyk bolsun, ýüz gören jennet görmez gürrüň bolsun. Şunda-da gowy çykdy Bile aga. Aýdymdan soňram hawa dogry aýdýaň Ahunjan diýersiň. Az zat berip, az zat berip teşekkuryny alyp bilmediňmi? Az zat berip teşekkuryny Taňryýalkasyn, ýüzüň ak bolsun, şondan eşitmediňmi? Az zatdan eşitmedik bolsaň, ýeriň ýüzüniň şo durşuny berseň-de eşitmersiň. Şah akyly menden Alla gal. Gaýta aýdaýyn, doganjygym, bir käsäni bereňde saňa ýüzüň ak bolsun, Taňryýalkasyn, gadryň ýokdur diýmedimi? Şuny altyndan et-de ber, ony ýene aýtmaz-da. Mämnun, teşekgur diýýä kana, iki daga soňram öňküdir.

Ýakaň tutuljak mukdary ýagşylyk et. Bolar şo. Edafa ýagşylyk etjek diýip ýörme. Öý bize sogap gerek. Şo gowy wezipäni ýerine ýetir şo bolar şo ikimize sogap. Edafa sogap etjek diýip ondanda bir kefeşdemizi ýüregimizi ýanakana gyşaryp oturjak bolsak oňa kän sogap etmek diýilmer ola intizaryň üstünden edilýän zat. Men beter içine girmäýin ki hemme kişiň müdiriýeti ahlagy hakly çatman durmasyn uly milletiň hakly çatar mykdarça hyzmatyňyza ýetireýin. Ýaňky gürrüň näme boldy? Az zat bilen ýüzüň ak bolsuny eşitmeseň, kän zat bilen ýüzüň ak bolsun eşitmersiň. Bir azajyk mal berip ýüzüň ak bolsun, Taňry ýalkasyn diýip, gadyrdany eşitmeseň, kän zat bilen-de gadyrdany eşitmersiň.

Resulullah jan aýdypdyr, Eý ummatym diýipdir, şu az zada teşekkur etmeýän käne-de teşekkur etmez diýipdir. Görsem Resulullahyň sözümişdik. Elhamdülillah. Allaha köp şükür. Görsem Resulullahyň derman sözümişdik. Adam gerek bu hakyllary tutmaga, müdiriýet gerek bular bellemäge. Giňlik gerek, bir ferhengillik, bir terbiýete kabil bolmak gerek. Şular jamiýeti ýörtmäge. Ah ýürek ýanjak ahyr zamanda. Şul aýdýan gürrüňim eý jemagatlar. Şul aýdýan gürrüňim Alla ömür berse Alla nesip etse gadyr gijelerde Hudaý ýadymda salsa aýdaryn kän bäri kän içinde. Ýöne şi ärhiligiň arasynda aýtdymda birine ýagşylyk etseňiz mes'ulyýet mykdary diýip ene-ataňyzada şeýlede. Eliňize ilen zady ene-dädeňize bermäň. Ahunlar aýdýar, Ene Taňra ýagşylygyň edin diýip. Ahun aýdana, Kuran aýdýar, Mes'ulyýet mykdaryň ýagşylygy. Hemme eliň iýlen zady dädeňe, eneňe berme. Şu aýdýanym mesjitde aýdyp otyryn, gadryny bil. Akyllyr, utdurmarsyň. Eneň ataňa gerek bolsa ber, gerek mykdary ber. Nagadar oglanlar bar, Tähranda hamana işläpdirler. Ýedi ýyl, sekiz ýyl işläpdirler. Ene-atasyna-da işlänjesini iberipdir. Indi gelýär, men toý etjek diýýär. Ene-atasy aýdýar, Eý, ştat pul ýok, ýoýuldy diýýär. Zalym-da şu ene-ata. Zalym şu ene-ata. Belledäými näme, şerigat muňa zalym diýjegi. Hany oglunyň hakyny saklap goýmagy. Hiç zat ýok diýýär, ýanyp aglap otyr. Ýa meselem, ogul bir ömür işläpdir, hemmesini dädesine beripdir. Öýde dädesiniň adyny etipdir. Eneler merhum bolupdyr, däde başga zenana alypdyr, hemme zady zenanasynyň adyny edipdir. Bir ömür işlän oglan ýerde oturyp aglap otyr indi. Zalym dälmi şo däde? Näme diýjek şo däde agyrypda. Ahunjallar, ahunjallar de din näme diýer şo adama? Zalym däde diýerde, belli dämi näme? Bir ömür ogul işläpdir. Dädesini öý äbertdir, ýurt äbertdir. Indi özi de şo dädem meniň bile ýaşaryn diýerde. Hamana mysalla, ene dünýeden geçýär, başga heleý gelýär, onda hemme zadyny şo heleýe berýär, ogul, zenana, gelin hemme saglaşyp otyda. Hiç kim menden zat gelenok. Get ýok bol lik goýberýär. Zalym daş. Ondan çirim indi könüp ösýärler, ýaş oglanlar. Alakadar mesulyýet beriň, utdurmarsyňyz, zerer-de çekmersiňiz, kyýamatda ýüzüňiz ak bolar. Bu dünýede-de çöke çyşyp oturmarsyňyz, kyýamatda ýüzüňiz ak bolar. Gerek mukdarça beriberiň. Gerek mukdarça beriň. Ene-ataň hakynda-da şeýle, ogul-gyzyň hakynda-da şeýle. Bir oglum gowy görýän diýip kärräk etjek bolup, bir gelnim gowy görýän diýip kärräk etjek bolup, doganlaň hakynda-da şeýle. Mesulyýet mykdar ýagşylyk et, edafa ýagşylyk etjek bolma. Indi ol dosta edafa ýagşylyk etjek bolup, ýa daşarda birine zamin bolan bolup, ýa edafarak malyny ygtyýarynda goýmakda düýp hakyllan daşdyr. O gürrüň ýöne meň mowzugym däl. Bu mahal hanabadaň gürrüňi, ärheleýiň gürrüňi uzaga gitdirmäýin. Ine, alal musiýi kadaruhu alal muktiri kadaruh. Kuran aýdýar. Ärheleý halyna görä ýagşylyk etmeli biri-birine. Meselen, adamsy aýdýar-da, zenanasyna men diýýär, şijire malym bar, şijire mülküm bar, şijire bergim bar. Sen şi egin baş bilen razy bol. Hom zenanna aýtdy, Ýok, onda-da halk alypdyr, men halkja. Halk alypdyr, men-de aljak, utanýan diýip, gyssaga salsa, indi zenana zalym bolýar. Halyny aýdyp otyr, tamam boldy-da. Emma halyny aýdypdyr, maly-mülki bar. Onda-da gerek mukdarynda äbermese, biz erkek zalym. Israf hatda barjak bolsa-da aýtmaly, bi mundan beýläk israf bolýar, munda men başarmaýan diýmeli. Ony men muň juz'iyyatyna girmäýin. Indi bir ärhili bi gadri mes'uliýet mukdar bermeli diýdikda, kyýamat ýakaň tutuljak. Indi bir ärhili ihtilaf bolýar, dawa bolýar. Bi diýýär seň wezifäň diýýär, erkek-de aýtýar meň wezifäm däl diýýär bir meselede. Ony şo wagt ulamalara maslahatlaşsyn. Kuran, sünnet, din maňa näme diýýär? Hak kimiňki diýsin, şo wagt haýsy biri hak bolsa, şoňa mutyg bolsunlar. Bu üç boldy. Dördülenji. Eý hajy dädeler, eý jawan oglanlar, altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly gürrüňlerdir gadyryny biliň. Kän tagryban sekiz ýylyň içinde ýanyp, titräp, guryp, kellesi sandyrap duran, kellesi sandyrap duran zenanalaň, erkekleň, gelleň, gyzlaň, oglanlaň gürrüňlerini eşidip-de, şerigata kökläp, saňa aýdylyp durulan hakyldyr.